Salowmaleýkim hormatly tomaşaçylar! Sizi ýene bir sapak taslama bölümimizde hoş gördük. Bun ýaly bölümleri bilýänsiňiz, bilýäňiz dälde, inta bir wideo çekdikle, indi bu-da ikinjimiz. Näme edýäs? Sapak görnüşinde, ýöne taslama geçýäs, başda öwrenen sensorymyz ýa-da bir guralymyz boýunça. Biz näme etdik iki sapak öňünçä? Ultrasonik sensorymyza öwrendik. Indi ultrasonik sensorymyz boýunça näme etdik? Bir a radar ýasadyk, daş töweregimiz nähilek görýänini, ony görmedik bolsaňyz şu taýdan wideomyzy täzeden görüp bilersiňiz. Indi bu sapagymyzda näme edýäs? Bu sapagymyzda biologiýa sapagyny hemmäňiz bilýänsiňiz nähilek geçýänini, mugallymlar synýalyrak bir guş alýar, nähilekdigini düşündirýär, ine kellesi, ine ganatlary açylýar diýendir. Ýöne biz näme etdik? Biz göni öwrediş sistemasyny üýtgetdik, üýtgetdik we näme etdik? On ýala şyssanjyrak sapaklardan has tehnologik sapaklara geçiren ýaly etdik däri. O nägilek bolýar? Meselem, myn ýalak bir ýönekeý guşumyzy alanymyzda hemme ýerini görüp bolanok da, nede diňe bir ganaty bar, hereket edenok, zat edenok, doňdurylan guş däri. Indi biz näme etdik? Biz ony üýtgetdik we robot tehnikasyna geçirdik şo jandarymyzy we nähilek etdik muny? Gysgaça gürrüň bereliň. Şu wagt häzir düşündirişi wideonyň ortalarynda zadyna gelýär. Nähilek etdik? SketchUp programmasyny bilýäňiz. Şony download etmek üçin linkimizem indi şu gezek aşagymyzda goýarys. SketchUp programmasynda biz başda daşyny, gulagyny, kellesini, ganatlaryny, hatda iki sany şeýle çykýan aýagyny, guýrugyna çenli özümiz ýasadyk, çyzdyk. Soňra 3D printerimizde näme etdik? 3D printerimizde bir aý. Obşalamyzy ýigrimi dört sagatlaýyn oturdyk şu zatlaryň hemmesi çykýança. Ondan soň ony çykaranymyzdan soň näme etdik? Indi Arduino bölümimize geldik-de, Arduino bölümimiz hem ine görşüňiz ýaly içi çylşyrymlyraga derken ultrasounymyzyň çatylyşyna görkezdik. Seromotorlarymyzy hem nesip bolsa indiki sagadymyzda seromotorlarymyzy düşündireris. Şonda aýdarys nähili çatylyşyny. Şol iki ikisini ulandyk we-de bir batareý batareý üçin swiş çatdyk. Togy hemişe açyk durmaz ýaly gyran ulagymyz-da şoň bilen bile ýasadyk. Häzir çatylyşyny hem görkezeris. Kän kyn däl. Ýöne biziň bir zadymyz-da, çyzan wagtymyz hemme zadymyzy ölçedik we-de, nähili aýdaýyn, indi hemme zat toşun-toşun oturar ýaly etdik däri. Şuny ýaly gapaklary şeýle çykanda arkan çykyp giribilýär. Hemme ýer üçin gapaklar. Ine, şu taý duran serolar arkan girer ýaly, ganatlar ýerleşer ýaly, guýrugy gowy dakar ýaly edip çyzdyk. Ine, size kodlama bölüm hakynda aýdanymyzda, ine, häzir kodlama bölümimize geçýäs. Ine, hormatly tomaşaçylar, kodlama bölümimize geldik. Muňam description, munam koduň description-yny goýarys linkini. Bärde kody nähili etdik? Başda serwo motorymyz üçin iki sany aýratyn serwomyzy girdik, soň position-ymyzy girdik. Soňra bolsa, ine, ultrasoniumyzyň ikinji ýylyň bäşinji pinlerindäki output we inputlaryny girdik. Serwo motorlarymyzyň haýsy pinlere çatylýanyny girdik. We ine şo ultrasonymyzyň kodyny ýazdyk we aşakdan indi distance diýip dur, if distance kiçidir on ýagny distancymyz ondan kiçi bolan ýagdaýynda serwamyz şeýle hereket etdir diýip ýazdyk. O nähilek bolýar? Meselem, ultrasonymyz ondan kiçi aralygy görüp başlan wagty ganatlaryny çyrpýan ýalak görkezýär. Ine kodlaýyn bölümimiz Şunýalak simple ýeňil ýagny descriptiondaky linkden kodyňyzy hem alyp bilersiň. Indi bolsa hany işledip göreliň başak batareýa ýok gaýdam. Essalamualeýkum. Ina batareýamyzy dakalyň nähili işledýänimizi görkezeliň size. Wiý biz munymyzy satmakak. Başak sen kabelem zyňmadyň öýdýän. Aý ýok. Arka tarapdaky işleýänlerimiz Hudaýa şükür ýaman gowy işle işleris. Ýöne biz kabel ulanýas näme üçin şu wagt ine batareýamyz bardyr. Batareýamyzyň wolty pesräk bolany üçin sizde eger has güýçli batareýalar power supplylar bar bolsa muny ýaly kabel arduino çatmak hökmany däldir. Ýöne biziňki şu wagt pes bolany üçin biz çatyp görkezip otyrys häzir birje görkezeliň nähili işleýşini. Ana hemme zadymyzy çatdyk. Aýaklaryndan bir sakaly. Bir aýagyna kodak bilen yok. Üstüne mi yapýas? Ana bärt. Ýer ganadymyz-a ine, hä işleýşini görkezeliň weli, nedir uçýan-a däldir, diňe ganat çyrpýandyr. Işleýiş sistemasyny ýaňy aýtdyg-a size, gowy kodlaryň bölüminde düşündirişimiz ýaly, ultrasonigimiz belli bir aralykdan ýakyn derejede bir zat gören wagty serwerlere şeýle bir signal barýar, serwerler ganat çyrpmaly we öňe ýöremeli diýip. Bu-da bäh, ýer ganatymyzyň nämesini düşündirýär? Ýer ganat çuňňalak bolan ýagdaýynda, meselem, Nähiliýin indi bir san öňündäki awy gören ýagdaýynda näme edýär? Awa tarap indi olar gözüni gowy görübilenoklar-da, awa tarap ultrasesi guradýar we şu ultrases bilen radar ýaly işläp, yzyna ses alanda şoňa has golaýlaşyp, ýakynlaşýar. Näme-niýemiňem işleýiş sistemasy şu wagt şoňa barýar. Ine, ýaňky işleýşinem size görkezdik, hormatly tomaşaçylar. Nähili işleýşinem, nähili kodlanyşynam, nämeler ulanymyz, ulananymyzam gysga wideolar hökmünde-de görkezdik. Içinde ýaňy tride'de çykyş, çykyşyny, nähili-de tride'miziň işleýşini, çyzyşyny. Ine, bu sapaklyk şulardy, hemme zat aýtjagymyz şulardy. Indiki sapak nesip bolsa, serwo motorymyzy öwrederis we ýanyna ýene bir sensorjyk geçeris. Hah, täze sensor, ondan soň ýene iki, bir-iki sapaklap täze taslamalary göreris. We sizem ýene-de ýadyňyzdan çykarmaň, täze teswirlere, täze pikirleriňiz, täze taslama görnüşleriňiz bar bolsa arkaýyn ýazyp bilýäňiz. Sebäbi näme, siz, siziň pikirleriňiz esasynda biz täze-täze taslamalary size işläp, öz pikiriňizi durmuşa geçirmäne size has gowy kömek etmäne synanyşýas. Ine, şoň üçin biziň kanalymyza-da agza bolmany ýatdan çykarmaň. Instagram hasabymyza-da şon ýalak agza bolmany ýatdan çykarmaň. Laýk goýmanam ýatdan çykarmaň we meň aýratyn sag bolsun aýdasym gelýän ýene-de biri bar. Geçen sapagymyzda radarymyzy bize kömekle ýasamana kömekleşen Annamyrat dady, Annamyrada sag bolsun aýdýas. Bu sapagam kameraçymyz Polada aýratyn sag bolsun aýdýas. Özi gepleşigimizem alyp barýar. Daşyndan Ylhamada sag bolsun aýdýas. Waş ýok bolup şu wagt bize neme edip berdi, kabellerimizi zatlamyzy alyp berdi. Şoň üçin sizede sag bolsun aýdýas görýäňiz zat edýäňiz laýk goýmany agza bolmany ýatdan çykarmaň bu sapaklygam ýene hoşum sag boluň indiki sapak görüşýänçä.